Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vun Kaméidi, Luxembourg's finest Metal Podcast mam Pit a mam Gilles. Dës Kéier alt erëm ouni de Pit, just de Gilles an ech Ech sin ganz houfreg dass ech haut kann eng Band presentéieren wou ech leider vill ze spéit live gesin hun an dat ass och nach net sou laang hier. An ech schwätzen da hei vun der Post-Hardcore Band Pleasing. En grousse Merci dass der hei sidd Jongen. Moien.
Bonjour.
Hallo.
Ech fänken direkt un, gëtt keng Zäit verluer mat dommem Geschwätz, well dat wäert mer souwisou nach An der Mëtt maachen. ähm, ja, Pleasing, Pleasing. Wat kënn, wat kënn der mat zu Pleasing soen? Wéi ass Pleasing als Band zesummekomm? Kennt Dir Iech vun virdrun? Hutt Dir Iech just duerch Musik kennegeléiert oder gëtt et do nach vläit aner Background-Stories, wou, wou Jugendfräi si, wou een hei mhm. ka vläit zielen? Also am Fong, am Fong genau sou huet et ugefaangen. Ähm, ah, dat ass schéin.
Ähm, ech, war, ech, war, ech war en ganz grosse Fan vum Sascha vum, ähm, vum Xavier, well si äh, Grënnungsmembere sinn vun We New John Doe. Ähm, ja. An als, als grosse Fan äh, hunn ech ëmmer gelauschtert. Ech war, ech war do nach jonk an dann Igenwann halt 2018 wuer ech. Ähm, Nodeems dass ech bei Awakening the Scene sech gespillt hunn, hunn ech halt Pleasing gegrënnt. Do sinn ech a Kontakt komm mam Sascha fir Drums opzehuelen an fir ëmzeschreiwen, well ee besser maache kann. An dann ee Joer dono ass de Xavier dobäi komm um Bass. D'Téischt, d'Téischt u sech, jo, ech soll emol Fanboy. Also jo, jo, jo, jo, definitiv sou. Also richtege Fanboy also. Groupie Mä also, mä, nee.
mä also, en Altersënnerscheed, deen dee wierkt lo net méi esou grouss. De Patrick ass esou Ufank, Mëtt 20 a mir si lo 30. Mee lo setz dech an d'Lag, ech hu grad op der Uni ugefaang, ech sinn 19, de Patrick huet der 13 an ech kritt op eemol vu sou engem 13 Järegen op Facebook geschriwwen, Ech fannen iech mega cool! An dann, jo, dat kann e bësse creepy sinn um Ufank, ja. An da bass de op eemol mat deem an enger Band.
Ja, das bësse surreal
Ech fand mega witzeg an der simmer rem komesch also komesch an positive sinn. Ja bei dat ech denken dass ke vun Isch mat so enger Situationun gerechen huet geld dat schon mal do fies ging ich so genau Wann ech lo kucken lo grad gesot wie New John Doe an so. Ähm, Dat ass jo elo awer schonn e bësse méi eppes Haardes wéi dat, wat Pleasing elo zum Beispill mécht. Ech soen, et ass ëmmer schwéier, Bands an a Genren anzekategoriséieren. An ech menge fir, fir Metaller a fir generell Leit, wou an deem Milieu täteg sinn, oder alles, wat Rock an Hardcore ass, ass dat scho bal e Pleséier, ëmmer alles ze kategoriséieren an an Tiräin ze stiechen. Elo bei Iech, bon, de Begrëff, wou ëmmer erëm opkënnt, ass Post-Hardcore. Ech perséinlech soen awer an behaapten och ganz staark, dass et der awer och ganz, ganz vill, jo, Gaze, Shoegaze, vläit esouguer, a Black, Black Gaze vläit net, awer et huet gewëssen Elementer, wou definitiv an, an där Spart och vertruede sinn. Wéi, wéi, wéi gees de dann vun eppes, wat esou verréckt wéi, wéi We Knew John Doe op, op, op esou eppes?
Gefillssaach géing ech elo mol perséinlech elo, dat ass meng Reaktioun, gehat, wou ech elo e bëssen iwwer Iech recherchéiert hunn an och gewosst hunn, okay, wat war virdrun an. Also d'Guine John Doe ass einfach also meng éischt Band, dem Sascha seng, bah quasi de facto éischt Band. Hien hat nach Schülerbands virdrunner. Mee dat war einfach so, ja, boah, wat machen wir dann? Weißt du, Leit, de kaum Kand hues, jiddwereen huet een, een so iwwer eegent ee Kand, an do so, jo, da machen wir Musik. An iergendwann eng Kéier huet sech dann so als gemeinsamen Nenner Metalcore erauskristalliséiert gehat, a mir waren halt alleguerten edgy Teenagers, an da geet natierlech just Metal. Ja, ja. Ja, den. Ech hat de Patrick, mä wann ëmmer esou hallef, a Kontakt, well hien ebe Fan war a hien huet dann erausfonnt,
datt ech géif Saachen ophuelen. An hien huet mech dann iergendwann eng Kéier gefrot, esou, Jo, ech wëll mäi Solo-Projet ophuelen, an 't ass e bësse sou Jazz. An ech war esou, Ech hu keng Zäit. An dunn ja dunn huet en dann also hunn en der mengleg un de Marc Fröhling weider geleet, dee vu Sleepers Guild. An Deen huet dat der mat him opgeholl. Hie sot net en hätt keng Zäit. An ech hu mer geduecht esou insgeheim, esou oh mäi Gott deen Armen. An dunn hues de héiere wat hien do produzéiert huet an war fucking gutt. Dat hat ech ni geduecht, dass deen nervege Jong vu viru sou ville Joer do erauskennt an e mécht sou eng gutt Musek. An op eemol huet et geheescht, de Sascha mécht mat. Ech esou, Well dat kann jo nëmme gutt ginn. An iergendwann eng Kéier war ech och derbäi. An elo si mer hei.
An et ass einfach esou
keng richteg. Bah, also fir mech perséinlech war et. Ech hunn am Metal alles gemeet, wat ech wollt maachen, an ech wollt musikalesch e bëssen eppes aneschtes probéieren. Ech hunn och d'Instrument gewiesselt, si vu Gittar op Bass gaangen an ech fille mech super wuel do. Also et war relativ natierlech. Dat ass elo emol meng Vue. Fir, fir am Fong zeréck op deng Fro ze kommen, den, ech war, also ech war just an enger Band virdrun, dat heescht esou meng Bandexperience ass elo net mega grouss, Ähm, mhm. Wat mech am Fong do bei Awakening ähm, motivéiert huet ähm, halt bëssen fortzekomme vum Metal äh, war bëssen ze, ze discover wat nach do an der Rëm war. Well wie den Xavier so so ich war een och ee vun dee wanna be edgy Teenagers an du géint doch ja, natierlech ja. schist äh, Metal oder die, die, die, die Saach run der Rëm. So Emo war och nach okay, awer just wann se gebläert hunn. An dann ja. Screamo. also ganz äh, ja ja an dann irgendwann äh, sinn ech sinn ech an den Arimier gangen an hun halt natürlich einer Lei kann geléiert an äh, och einer Musikgenre kann geléiert ich meng war do wo ich ähm, viel gesammelt hun an äh, viel Sachen noch gelauschtert hun wo so war hä gött mega viel an Witzegerweis mega vill Saachen sinn ugehaut halt um Metal vum Gefill hier, déi Expressivitéit, wéi haart et ass, firwat et iwwerhaupt haart ass, d'Akkorden, den Toun, d'Textur vun der Musek. Ech mengen dat ass awer nach ëmmer eppes wat Pleasing dréit sou, awer dann mat ganz aneren Influenzen, sou zum Beispill Polar an d'Een an Zwee huet bal näischt vu Metal sou, an dann den Album ass do e bësse méi déi Originn sou erauskomm. Jo also in in the mood for super dark times ass schon spalt e bëssen am Sënn vun ech behaapten emol staark, datt der iech do wierklech vu warscheinlech all ären Experienze wou der virdrun gesammelt hutt, lénks a riets Bands wat der gär geläschtert hunn an dir hutt do en en Album zesummegestallt wou u sech genau sou komplex ass wéi de Mënsch selwer. An dat, dat fannen ech eebe sou interessant. Ech fir mäin, fir mäin, fir mäi Geschmaach, ech sinn ultra verkaaft fir sou Saachen, well ech dat appréciéieren, eebe wéi s de et och gesot hues. Déi Ufank Zweedausender war eng schräg Zäit fir, fir ons alleguerten. Mir hunn, wéi s, wéi Der sot, Dat huet net just missen haart sinn, am beschten näischt verstan, wat se, wat se gebläert hunn, an nëmmen, nëmme blaasst an nëmmen hei an do. An dat ass ëmsou méi faszinéierend an och nach schéin, wann s de elo a menger Plaz dann, wann s de Bands, Band kenneléiers, déi vu Lëtzebuerg dann och eppes maachen, mat deem s de dech wierklech innerhalb vun engem Concert, bei mir wär et jo wierklech an, ënnert a, ënnert engem Concert mech kann identifizéieren. An dat ass mega agreabel gewiescht, muss ech soen. Cool, cool.
Ähm,
wann se, wann man lo kuerz nach eng Kéier op Awakening the Season, wann ech do richteg, meng, meng Erënnerung richteg ass, do huet dach och den, den Dave, dee lo bei Ghost Noise ass, dee war dach och do? Jo, hie war ganz am Ufank do. Also wou ech do an d'Band komm sinn, war den Dave net méi do, de Josh och net méi. Et war mam Sven, och vu We Knew John Doe, mam Rik a mam Noé. Jo, voilà, de Rik war och, mengen ech, do, effektiv. Jo, ech erwänen dat elo eng Kéier kuerz, well zu deem Zäitpunkt, wou Är Episod warscheinlech elo erauskënnt, ass de Jana schonn dobaussen, well ech hat genau esou en angeneemt Gespréich och mat Ghost Noise. An jo, do kucke mer dann, wéini wéini erëm all déi Welten openee prallen. Ech fand dat ech fand dat richteg cool fir e bëssen iwwer vläicht eis manner manner flott Zäiten, mhm. wou mer an net genau wosste, wat man soll lauschtere, wat man solle mhm. spillen mhm. an och wie den äh, pardon, wie de Xavilo gesot huet Punkto net en en huet Instrument gewiesel ech mengen an so Situatiounen ech mech och schon gären rëmfollech Watalonie an enger fester Band oder selbst méi. Ähm, Dass dass scho gäil wanns de sou eng eng richteg sou eng eng Béischt vu Guitar am Grapp hues mat deenen décksten EMGs drop oder wat weess ech mee wanns de kanns eng jo eng Fender Strat oder eng eng Jazzmaster appréciéieren dann hues de Stil. Soen ech einfach mol sou wéi et ass. Ech verstinn wat de mengs, och och déi déi zwou Welten matenee clashen sou, also déi déi Stratocaster Welt weess de sou déi ech soen emol sou Indie Image sou.

well du du mëss dat wat du gären hues, ob s du et selwer mëss oder ob s du bei engem anere lauschters, sou dass awer halt trotzdem déi déi Innovativitéit dran an dat Neiescht, dat dat bëssen childlike, weess de, sou ëmmer probéieren, ah wat kann ech nach dobäi setzen an sou, jo. Jo well do meng eng vläit och eng en emotionale Grond huet an och dann, jo, et kann ee sech, wéi s de sees, wéi e klengt Kand an eppes do festsetzen an du wëlls dat da probéieren. A wann et nëmmen en, ech soen emol, eng Genre-Vermëschung ass oder ech hunn dat elo héieren, ech si voll dovun iwwerzeegt an dann ass erëm eng nei Strooss opgaangen, an där ultimativ vill Saache sinn, wou s de absolut net kenns. Lo netdestotrotz, punkto, wann ech elo Pleasing u sech kucken, och vum Numm, an do ass mer dann och direkt eppes agefall, wat dat do gäre reflektéiert, wat mer elo grad gesot hunn. Et läit jo schonn am Numm selwer, ech mengen, Pleasing. Wat, wat, wisou Pleasing? Ass et, ass et fit fir. an der an der Gesellschaft ze pleasen? Wat wat ass är Meenung? Ass dat éischter en Drang oder ass dat éischter ech wëll pleasen fir appreciéiert ze ginn? Also et ass dat zweet wat s du sees. Also de Serge an den Xavier kënnen och ganz gäre e bëssen diskutéieren, wat pleasing fir si ass, also wat den Numm fir si bedeit esou. Well ech menge fir mech ass et halt kloer an et ass och zimmlech perséinlech esou, mee ech mengen et ass interessant ze wësse wat bei iech esou ass.
Loosst mech et wësse Jungs. Oh boy. De Sascha weider.
jo wow, merci. ähm, da ginn ech schon direkt déi beschten Äntwert. Ähm, ma et ass dem Patrick säi Projet, dat heescht hien huet den Numm ausgewielt an voilà. Oh, mega, okay, mir kënne weider goen. Okay, dann, dann, dann maan ech dat, da setze ech de Punkt. Ähm. Dass, dat war am Fong am Ufank d'Idee, eppes eppes ze illustréieren, wat e bësse sou oddly pleasing ass.
Och, et huet natierlech och mam Konzept vum Projet ze dinn, an e bëssen sou dat soen oder sech erlaben, dat fillen, dat ze fillen, wou een net wëll fillen oder wou ee sech net traut. Also Natierlech reng bezunn op Mental Health, also an den op op den op de Sinn vun engem Mënsch. Ech mengen dat ass jo och, wann ech kuerz kann drafunken, Mental Health ass meng ech och den de recurring Theme, wou bei Pleasing scho emol traitéiert gëtt oder probéiert gëtt drop anzegoen an wéi wichteg et ass iwwer esou eppes ze schwätzen. An dat denken ech erkläert dann och, Lo fir mech perséinlech erëm, dat wat ech gesinn hu viru, wéini war dat elo, annerhallwer Woch um Concert, dat ass dat ass esou extrem emotional gedriwwen mat spacey Melodien, déi dech iergendwou beréieren, wou s de obwuel vläit mol net genau weess, wat s de domat solls ufänken an ech, ech, ech mengen do kënnt erëm alt erëm dee Mental Health, dat geet esou Hand an Hand mhm, iergendwéi. Mhm. An ähm, jo ech jo ech fan ech fan gutt. Dues dues dues ähm, wécklech all Punkt getraff. Also dann dat mega cool ëmmer rëm ze gesi fir eis eso wann wann ee äh, vu Baussen halt bësse seet. Ähm, wéi een sech par rapport vum Projet vun der Musek fillt sou an du trëffs och wierklech dat wat ech mär virgestallt hu ganz am Ufank a wat mech och nach ëmmer selwer motivéiert den Projet no vir ze bréngen ass ass halt och esou dee rengen emotional driven Musek och live sou wéi am Studio. Bah fir Jo bah dass dass dat dass et stécht extrem vill, dat bréngt eng Energie eriwwer. Virun allem live, ech mengen CD natierlech, dat kanns de egal wou lauschteren, mee live ass eng gewëssen Energie do. War awer och eng, eng, jo, wéi soll ech soen, depressiv géing ech et net nennen, awer eng. Mir soen ëmmer melancholesch. Jo, mee dass, dass. D'Melancholie ass vläit eng Saach fir sech, mee engersäits depressiv, an do kënnt dann dat, deen Outburst, wou dann heiansdo kënnt an deene méi calme Passagen, an da kënnt de Monsieur eran an da screamt en alles zou, weess de, dat esou e bëssen esou sech an den Eck gedréckt fillen an dann e bëssen esou probéieren erauszekommen aus deem Eck. Mega schéin analyséiert.
Also du ech hoffe du kannst also du kenst op Bongelo den den Podcast selber féieren. Okay ma erschenke
Nee also das genau dat wat se also schon ich kann du och lo keng ähm, nei Antwort ginn, weil du se gesot, dass och dat wat man immer so mat ne beschwätzen an das war dass man auch Leiifelen riwer brengen so. Äh, Ma da absolut cool. also dat ähm, sos, sos wär der haut net invité ja. vun der Redaktioun nice.
nice. ähm, Ja, dann am Fong kënne mer do direkt an déi nächst Fro e bësse méi eragoen. Wéi fält et Iech da elo schwéier, okay, déi meescht vun Iech hunn eben schonn e bësse méi Band-Erfarung elo wéi deen aneren, wéi fält et Iech dann oder wéi probéiert Dir Iech ze expressen op der Band, op der Bün? Well et ass jo elo net, ech mengen, okay, Metal gëtt geheadbangt, gëtt Horns gewisen, zum Deel, ech mengen dat ass natierlech och Klischee, mä wéi wéi stellen ech mer dat vir am Sënn vun Pleasing geet op d'Bün a probéiert sech ze weisen an enger komfortabeler Zon? Also
ech kann do vu mir aus schwätzen, wéi ech dat gesinn hunn, dat mat där Stage presence vu pleasing dat huet am Fong relativ natierlecher ginn also fir mech war ech hat mat laang Hoer natierlecht dat huet och super gepasst bei We Knew John Doe a wou ech mat Mind Patrol war do hunn ech dann geheadbangt. A bei Mind Patrol war och esou d'Markenzeechen, jiddwereen huet laang Hoer, dräi Siwesäiter Gittaren, ee Fënnefsäiter Bass an du gesäis just d'Probella aus Hoer.

An ech weess, dass de Patrick mer beim éischte Concert, wou mer zesummen haten, de ganz duussen Intro an da geet et lass an du hues just nach Hoer gesinn anscheinend bei mir an hie kuckt an hie war esou, jo, lo bass de an der Band. An ech war esou, ah, ech wosst net, dass dat eng Proufzäit wier, mee. An dunn huet sech dat esou e bëssi erginn, dass mer, ech mengen, esou d'Front vun der Stage ass ëmmer méi. De Patrick an ech, et sief dann mir hunn e Gig wou de Sascha och mat den Drums vir steet, well d'Bün scho voll steet.
Slowcrush, oh Gott, Soundcrusher, nee, Slowcrush, jo, wéi Sonde, dat wor en anert, anere Setup wou ech mat den Drums méi wäit no vir war, da sinn ech ëmmer esou, oh hei do sinn d'Leit, ech ka se bal upaken. Dat ass mir effektiv ongewinnt.
opgefall. Ech, et, am Ufank, also wéi, wéi, wéi ech erakomm sinn, esou gemerkt, dat se, stinn si an enger Rei. Ja. Dat war awer schonn e bëssen, e bësse lusch. Ja. Mee bon, dat, da kriss de och mol eppes mat. Ech mengen, als Drummer Ja, sëtz de jo ja. awer gewéinlech hannen am Ja, Eck, ja, gell? dat ass schonn ongewinnt. Ech kucken Ja, ëmmer gär bësse bei de schonn. Sascha eriwwer, bei, äh, Patrick an ech. Patrick, dee spréngt ëmmer esou säitlech duerch d'Géigend. Ech, äh, maachen nach ëmmer, wéi wann ech laang Hoer hätt.
Dat hunn ech gesinn, dat kann ech bestätegen, dat kann ech absolut bestätegen. Dann kuckt se riwwer op de Sascha an hien setzt sech einfach erhaben do, de Kapp an d'Lut, heinst op d'Aen zou an geet just esou minimal Beweegung, hien orchestréiert dat esou vu sengen Drums aus. Ok.
Jo, da de Patrick stëmmt zou. Ja, ja, e bëssen.
Ok. Den Ding, dat Ding ass. Ech sinn de Chef op der Bühn.
Esou.
Also, du sees den Takt un. Also. Den Ding ass, mir. Live kucke mer eis och heiansdo un an et ass och eng gewëssen Atmosphär op der Bühn an Energie op der Bühn. An et ginn, et ginn Deeler iechwéis an eisem Set, wou mer, wéi soll ech soen, extra fillen live esou. An da kënnt, kënnt esou dat, dat erop an ech kann et mol net beschreiwen, mee et ass esou, wann s de esou frou bass oder esou overwhelmed, et ass esou vill fir dech, dass du ufänks esou däi Deng, also däi Mond mega fest zou ze bäissen, esou deng Hänn ginn, ginn, ginn, ginn esou zou, schweesseg an du zidders an et ass esou den, ah ech weess et net. Ech, a sou Momenter blären ech dann einfach meeschtens mega haart einfach op der Bühn, also net am Mikro esou, an dat héiert meeschtens kee Mënsch esou, mee fir eis ass dat esou en, jo, also där héiert et. Also ech hunn d'Storys gesinn no eiser Release. Vu Leit aus der zweeter Rei, an déier dinn dech blären. Ech blären oft, an dat ass halt esou déi, ech weess net wouhin mat déier Emotioun, an ech weess och net wat, wat, also ech kéint onméiglech, kéint ech sto, also einfach stoen während engem Concert, onméiglech, dat, also dat geet net esou. An et ass mol net wéi wa mer probéieren extra drop ze leeë fir eng extra Performance oder esou, mee et, et geschitt einfach, well mer halt och wëssen wat de Projet geet an esou, an et ass och Mär wëllen eis expriméieren a wat wann dat heescht ronderëm sprangen, dann ass et dat sou. Jo, ech mengen, dat ass esouguer e wichtege Feature. Ok, ech hunn Iech elo just eemol live gesinn, mee ech ka mer virstellen, datt. Also ech wëll mer och net virstellen elo, wann ech elo Är Musek, ee Set vun Iech ging lauschteren an Der gingt do steif op der Bühn stoen, dat ging wahrscheinlech net esou eriwwer kommen wéi dat ass kloer ne? Kann ech nach kuerz eppes dozou soen? Absolut, du däerfs dem Public ëmmer zu all Moment eppes soen. Nee, well ech mengen wat och ganz wichteg war ass, am Ufank hu mer jo ee vun, war net souguer ee vun de, also deen éischten relativ méi grousse Concert war de Screaming Fields. Nee? Mm -hmm. Doch. Mm -hmm. Genau, ja. An äh, do war och so bësse so eng eng Coach-Session dobäi, do war de Savi zwar net an der Band, mir Appes watch mer nach ëmmer verhalen hunn, ass dat man do de Feedback kruten Jo der mat gut as der dat war der mat ass gut, mee der spilt net gesäit net aus, wie wann der gift Maden ee spille. Ja, ja, ja, ja. An dee Feedback war so. Oh Merd, jo, dat mécht mega Sënn. Dat ass einfach dat, wann s de der denks oder wann s de als Band dorunner schaffs, fir wierklech mateneen ze spillen, net einfach jidderee spillt säi Part an esou. Ech mengen, dat huet eis och vill gehollef, fir datt mer do méi eng Synergie opbauen.
Genau, eng Symbios, déi sech dann op der Bün widderspigelt. Dat ass mega gutt, Sascha, datt s de dat erwäänt hues, well ech denken och déck oft drun an esou. Dat ass esou eng Saach, wou. esou am Hannerkapp ass, mee iergendwéis, et ass einfach esou, dat kënnt ëmmer erëm esou. Jo. Et ass mega cool, dass du dat elo sos. Ha, déck stolz.
Gutt gemeet. Voilà. Super, super.
Ech géing soen, mir kommen och eng Kéier kuerz natierlech dann op déi, op d'EP. Pollara an vun 2018 an dann eben In the Mood for Super Dark Times ze schwätzen am Sënn vu bon, kuerz Faassung natierlech, soss si mer nach moar hei. Mee wa mer elo kucken, bei Pollara ass mir eppes opgefall an ech fannen, ech fannen den Outro am Sënn vu wat, wat de Patrick do seet, Passt iergendwéi net nëmme bei d'Zäit elo, mee ech fanne generell, datt dat e Saz ass, no deem d'Mënschheet leider, ech wëll net soe lieft, mee sech leider ze vill an déi, jo, an déi Einsamkeet eralieft. An zwar zum Schluss vun engem gewëssene Lidd, It's oddly beautiful how lonely we all are. Ech datéieren en an d'Lidd generell, wéi heescht et scho méi? Is it, is it real? Is it real, genau. An ähm, d'Lidd u sech och jo lo näischt ähm, solle mer haardes am Sënn van dass melancholesch, dass melodiéis. Et huet eng gewëssen Trauer am Lidd, fannen ech. An dann kënnt dee Saz. Hm, ass dat, ass dat vläicht och aus eng gewëssen Eegenerfahrung, vläicht elo éischter alt erëm vum Patrick, déi do erafléisst? Si, bass du gären e Mënsch, oder sidd Dir, egal, Dir dräi, sidd Dir gären Leit, wou och emol gären soen, ech Wëll eleng sinn, ech muss eleng sinn fir kënnen zou mer ze fannen. Just mir ginn elo ganz therapeutesch hei mee. Schéin, nee dat ass oh I love it. Also ech sinn ëmmer gär bei Leit, mee dono hätt ech och gär meng Rou.
Sou einfach ass et gell. Also wann ech et méi humoristesch beäntweren dann jo mee. Ech denke jidderee brauch e bëssen Auszäit, oder net? Nee, kee Stress. It's oddly beautiful how lonely we all are. Dat ass och, also deen heescht fir mech net nëmmen, datt ee sech wuel fillt, datt een eleng ass, mee et ass, du kucks d'Leit an d'Gesellschaft an du bass esou, déi hunn alleguerten hir Dénge mat dat si mat kengem deelen. dass ja. sie sinn eleng obwohl sie a Gesellschaft sinn an hm. dat huet eng gewisse Faszinatioun an fir dat mi naiv auszedrécken as oddly beautiful du sees beautiful ass komplett positiv mit das so oddly. das oddly beautiful dat hicht das am Fong den Dingen dat Gefühl war den net ausdrécke kann wann en probéiert an aner Lei ran ze kucken an dat eenzecht was de gesäis ass am Fong leng fir sech. Mhm.
Am Sënn vun, du am Fong ass jiddereen op eng schéin Aart a Weis eleng, ouni datt et hinnen opfält. Jo. Vläicht souguer.
Jo, an och dann zweesäiteg. Et ass esou, also halt wéi de Xavier sot, deen oddly beautiful, et ass esou, et ass esou, du wackels tëschent deem beautiful an deem trotzdem onconfortabel. Traureg an dass awer iergendwou ech wëll emol soen lusch schéin. Ja ja ja schonn dass dass déi Idee vun vun Sonder dass all Mënsch op der Welt säin eegene komplexten komplexe Charakter huet an Experienzen an An an Liewen an dat ganzt zesummen, dat ass esou komplex an jiddereen huet et, jid also all eenzel Mënsch huet dat, weess de esou. An dat ass jo eppes Universelles, well mär si Mënschen, mär si jo iergendwéis verbonn, awer dann trotzdem hues de esou déi ganz eenzegaarteg Spalten esou. Dat ass perséinlech esou wat ech oddly beautiful fannen. Ech fannen de Satz ass genial gutt, well et esou vill Leit ech gi lo mol einfach an mäin Krees sichen an säitdeem ja säitdeem ech d'Lidd héieren hunn, jo ech benotzen dat Wuert mëttlerweil vill méi oft ech mer esou hm dat ass lusch an engersäits huet e Recht esou an. Dat ass schéin. Passt wierklech, passt wierklech.
Nice. Verréckt.
Ech si frou, dass mer deen op engem T-Shirt geprint hunn. Ja, dat ass cool.
Dat ass en. Dës, dat ass dee beschte Saz, wou ech dëst Joer héieren hunn. Ah, Also, nice.
nice. Bon, d'Joer ass nach fréi an äh, Also, wie weess, vläit kënnt jo nach äh, Ja. Schlaues aus dem Eck. äh, Wie weess. Sécher, sécher. Absolut. ähm, Wat wollt ech elo nach hei soen? Jo, wa mer elo natierlech eriwwerginn bei In the Mood vu Super Dark Times vun 2021, dat hat ech schonn e bëssen iwwer d'Release elo virdrun geschwat a vun de Concert an esou, dat ass jo elo och den Accompagnement vun de Videoen, wou elo also den Official Music Videos wou dobäi erauskomm sinn, déi si jo wierklech elaboréiert produzéiert a wierklech déi hunn e gewësse Fokus op, an deem Fall dann och meeschtens de Patrick, mee. Dat war jo awer dann schon eng denken ech eng gutt Décisioun et esou artistesch an expressiv dann eriwwer ze bréngen, well et aneschters mengen ech net wierklech bei d'Lidder wou der wou der behandelt do passt.
Ech fannen e Musikvideo wou eng Band derbäi ass ok, du kanns e Banddeel man, mee erfahrungsgemäss d'Story mécht mer méi Spaass. an ze manner Stress. Si schon enker probéiert d'Lidd sou ze spillen, mam Video, mat Performance an dass een mengt du giss dat grad wierklech spillen, dass vill ze vill Stress. Jo.
An ech fannen et vill besser dass de Patrick einfach gesot huet ok déi Lidder ginn sou encadréiert wéi se sollen, déi soen hiert Thema aus an do steet net nach eng Band mat dran well dat d'Konventioun ass. Jo also et war scho säit säit also et war fréi. gewosst, dass mer eppes Konkretes maache ronderëm deen Album an deen Album och esou presentéiere wéi e geschriwwe gouf. Dat heescht. Dat heescht soi-disant en, ech wëll elo net soe Konzept, ass vläicht dat falscht Wuert, mee et stécht jo awer e gewëssent Konzept hanner dem Album. Jo, dach, nenne mer et einfach mol Konzept. Jo, jo, also ech fannen dat, ech fannen dat beschreift et gutt, och wann et elo net, jo, et ass e Konzept, I guess. Jo et ass e Konzept an esou vill Leit esou jo et brauch eng Story, mee et ass am Fong e Konzept, ass jo net automatesch eng ganz Geschicht déi an een iwwergräift, mee et alles handelt op groussem deen nämmlechten Thema, gräift et do och ee Song an deen aneren iwwer. Fir mech ass et e Konzept an meng meng Idee meng Idee a wat mech mega faszinéiert ass och, datt et ewell wann s also Mir schreiwe jo wierklech perséinlech Saachen esou. Mir stiechen och eis eegen Band Memories do dran. Wéi zum Beispill, mir huelen vill, och am Prozess vum Album schreiwen, si mer dann erausgaangen. Dat Banaalst wéi spadséiere goen. An aus iergendengem Grond hat mer dann halt den Déngens vun ophuelen an 't huet dann. Gegreent an iergwéis war dat de Mood an dat huet sech richteg ugefillt an lauter sou Saachen, also wierklech mega vill Saachen sinn an deem Album sou verstoppt a fir eis ass et schonn perséinlech an et ass sou bëssen e Foto Fotoalbum. A wat mech dann nach dobäi faszinéiert ass dass d'Leit et lauschtere kënnen an hir eege Geschicht drasetze kann, well dat ass schonn eng gewësse Saach wou ville Leit betrëfft. An och dee Gedanke wou ech hunn, dat ass näischt absolut Neies an dat dat gouf scho gefillt, dat gouf schonn och haart gesot esou. Dat ass just subjektiv an anescht fir jiddereen. An wann ech elo, also mir kruten och scho Feedback wéi vu Leit wou soen si gesi sech an deem Album dran. An wa mer dann e bësse méi schwätzen, ass ech dann och wuel fir lo méi ze zielen, mierken ech oft dass et eng Saach vun et ass d'Thematik ass d'selwecht awer déi Geschicht, de Story, also d'Story wierklech den den Kontext vun der Story ass anescht sou dass eng dass et sinn aner Charakteren an der Story dran, et sinn aner Definitioune vun Emotiounen, sou Saachen dran. Dat faszinéiert mech mega an ech menge mir kruten dat deelweis um Album, dass et perséinlech ass an dass konkret wat ech soen an. Bezitt sech oft op meng subjektiv Experience, awer ech ka mer gutt virstellen, datt de Xavier zum Beispill seet, Oh cool, dee Saz, ech kann relaten sou. Oder de Sëscha seet sou, Uh ok, hä ech hat dat och sou, eppes Ähnleches sou. Mee.
Jo, also ech mengen am Allgemenge kann ee jo da wierklech soen, datt datt den de Konzept vum Album mat ären Experienzen, déi gutt wéi wahrscheinlech och e ganz Koup schlechter, well ech mengen do sinn och e ganz Koup méi perséinlech Saachen, Problemer eragefluss, floss, déi s de do probéiert hues ze verschaffen. U sech sinn d'Videoen Sech jo soss näischt wéi eng visuell Wiedergabe vun deem, wat s de um Album méchs. Ma ech fannen, et ass awer nach ëmmer besser, et ze lauschteren, well et gëtt der méi de Kick, fir nozedenken iwwer dat, wat s de grad sees. D'Videoen ass ass eng Extensioun sinn Extensiounen. Voilà, dat ass eng Extensioun.
Ja, ja, ja. D'illustréiert e bëssen dat e gëff eng also een Deel vun déier Emotioun oder vun déier Idee vun dem, vun dem Song äh, a engem schéine Video an. Also ech well ech wann halt Cinematografie a Videoen an dat ganz audiovisuell mega mega interessant. Ähm, dat ass einfach et gëtt do drëm se. Mir ech also sinn och mat der averstanen, déi Experiz ze sammeln an dat ze lausren. Ouni Apps ronderëm ass vill méi profound sou.
Ja dat kënnt zim wéi wéi gesot, dat kënnt zimmlech gutt eriwwer an eppes anescht ass, wat wat mech elo zum Beispill och um um Concert wierklech beweegt huet, obwuel ech, wa ech mengen ech si jo och elo een, dee schonn laang Concerte kucke geet an all Zorte vu Concerte kucke geet, wann s de et fäerdeg bréngs e Crowd, an do wollt ech mol wëssen, wéi dat elo bei Iech zum Beispill war, um dann elo zum Beispill um Slowcrush wieder fir Slowcrush geopend huet, wann de fäerdeg bréngs eng Crowd ze motivéieren, net onbedéngt lo mat ze jäizen, mee du gesäis de Leit of, dass se net onbedéngt dat selwecht denke wéi s du, mee dass se dee selwechte Mindset vläicht hunn, nodeems se eppes héieren hunn. Wat bewierkt dat? Sascha. Wéi ech.
Du wars an der éischter Rei mat eis. Du kanns eppes zielen. Jo, ok. Den Drummer muss méi schwätzen.
Drummer kritt net genuch ze soen. Mee dat hei ass erëm eng Fro, do ass et de Patrick, deen deen huet d'Leit ze motivéieren.
Also deen huet mech grad esou gekuckt, datt ech soll eppes soen an ech sot Sascha also. Ah, ok.
Jo, merci. Ech hu grad geschwat.
Ma bon, also zum Motivéiere vum Publikum kann ech jo am Fong net vill bäidroen, soen ech emol esou. Mee et ass awer natierlech flott ze gesinn, wann ech an d'Publikum kucken, wann d'Leit awer e bëssen, also méi interesséiert ausgesi wéi wa se einfach do stinn an esou no vir blocken. Dat ass natierlech ëmmer flott. Ech mengen, kee wëll virun engem Publikum spillen, wou absolut. äh, du steet sech ze langweilen ne ähm, ja hm. dat ass anscheinend ganz vill ech hun selwer an matkrit mir ganz viel an asien ass dat ganz normal anscheinend ah. Lo klengen Parenthees natürlich okay. Japan an Asien du steht Leiit effektiv so steif wie nëmme geht an dat bei hinnen zum Beispiel in ihrer Kultur ass dat äh, eng gewissen Sort vu Respekt wie se wie vum, vum Künstler Techt du du ënner brüste Künstler net bis se fertig sobal wie Pianoskonzer wow.
Dat ass dat ass awkward, gell? Also wann s du dann do esou Live-Videoe kucks vun enger Band wéi, ech weess net, Diren Grey, eng eng japanesch verréckte Band, gell? Du be du ass du ass Sense, do leeft guer näischt, bis se fäerdeg sinn, gell? Dat géing ech mer elo zum Beispill net wënschen, fir egal wien, dee fir spillt, gell? Gutt ze wëssen, wa mer do Concert spillen.
Dat géing ech iech wënschen, dat géing ech iech wënschen.
Nee, also mir hate schonn schonn elo Am Slowcrush, also Slowcrush Concert hunn ech gemierkt, dass d'Leit matgefillt hunn esou. Mir haten awer och schonn aner Concerten, wou am Ufank zum Beispill e bësse méi geschwat gouf, an puer Minutten in, ass dat geschitt, wat s de elo beschriwwen hues, dee sinn op eemol esou alleguerten no vir gekuckt an esou e bëssen d'Aen liicht zougedréckt, esou deen. Hä? Ech muss mengen ech nolauschteren sou. Ja sou bëssen ass ech eragekuckt sou hm. Ja, ja.
Net alles ass, ass, ass, ass schlecht wat ech vun do fir ze héiere kréien sou Christine. Also déck oft bei Metal Concerten hat ech dat gemierkt sou déi éischt drai waren dann sou ah ech hoffe si spille Breakdance an dann Yep. hu mer dann ugefaangen mat Polar a sou mega mega mega soft an si war sou hä?

mam Kapp sou rëselen an kucken an ronderëm kucken an d'Leit ukucken sou fir e bëssen, ah wat wat fënns du sou? Also dat Ja. observéieren ech einfach Ja, sou. ja.
Wat mer am Fong, äh, wou mer kënne stolz op eis sinn, well mir hate jo, mir hu jo iergendwéi ëmmer erëm äh, Concerten mat, mat lauter Metal-Bands, wou mer sou soen, okay, firwat? Bon, mëttlerweil hu mer och e bësse méi, wierklech méi heavy Lidder, mee ab, zemoos am Ufank war et sou, okay, keng Anung. Awer mir kënnen da ëmmer wierklech stolz sinn, datt d'Leit nach ni erausgaang sinn. Datt se ni wierklech all gebucht sinn a just nach zwee Leit do stoungen, mee wierklech, wéi s du sos, se mat der Zäit awer oppe fir dat gi sinn. Jo, jo, an esou, also dem Xavier säi Bass a meng Gittar sinn mol net esou verzerrt. Dat heescht, dass, also. Speak for yourself.
U sech schonn, jo. A beim Slowclash war net esou verzerrt, ech hat eng Pënnel de ganze Concert aus, ech hunn zum Schluss gemeer. Jo normalerweis ass vill verzerrt, mee dat ass net schlëmm. Mee esou jo, dass, wéi de Sascha seet, esou ganz am Ufank waren d'Lidder jo wierklech nach soft par rapport zu, zu de Bands wou mer matgespillt hunn esou. An do ass nach kee rausgaangen an meeschtens war et awer e bësse, also war positive Feedback dono esou. Dat ass mega cool. Jo natierlech, dat motivéiert dech schonn, wa, wann s de dann en plus fir eng Metal Band opens, dann bass de och esou, hm ok, flott awer, dass, dass och Leit wou dann, well sorry, mee si mer mol éierlech, 90 Prozent Ganz oft sinn se fir den Haaptact do an den Opener ass gewéinlech eng gutt Iwwerraschung oder et ass einfach net deem senges. Dat kënnt leider ëmmer erëm vir, obwuel ech och elo zu Lëtzebuerg an deene leschte Joer wierklech gemierkt hunn, ausser déi lescht zwee Joer, do schwätze mer guer net driwwer, ech mengen dat war jo iwwerhaapt eppes anescht, do war iwwerhaapt näischt, mä ganz oft gëtt ëmmer méi Genren ënnertenee gemëscht. Ech mengen, wann s de elo Wann du mat 10 Joer zeréck kucks, du wosst, wann s de op en Death Metal Festival gees, do ass just Death Metal gelaf. An hautzudaags muss de awer och soen, esou ok, den Opener ass eng Death Metal Band, da kënnt eng Power Metal Band, esou ok, dat ass nach ëmmer Metal, mee et huet guer näischt mat deem aneren ze dinn. Dann kënnt eng Prog an da kënnt elo zum Beispill, wéi s de et grad gesot hues, kann och eng Band wéi Pleasing da do sinn an dann geet et erëm weider. Dat ass esou e Mitschmatsch deelweis op bësse méi groussen Eventer, wou ech mer soen, um Ufank huet et mech gestéiert, mm, well ech okay. einfach gesot hunn, ah, dat awer schiel, well ech ginn awer gär fir fir déi Band do hinner an der Schuet ass net nach aner Bands do sinn. Mee mëttlerweil sonch mar et, et mëcht Dieren esou grouss op definitiv fir, fir souvill anecht ass äh, ze entdecken an äh, dat, dat fand ech mhm. wichteg an äh, dat muss och menglech beigehalen ginn. Als, als Beispiel zum Beispiel den, den uh, Out of the Crowd an der Kulturfabrik. Mhm. Ähm, Et ass elo, et ass net ze haart, och net ze soft do, mee et ass och eng ganz grouss Mëschung vu Genren an do entdecks de vläit déi Band, wou s de am meeschten haass oder guer net ausstoe kanns, awer vläit och deng Liblingsband esou. An et ass definitiv.
An du kanns esouguer Bands, wou s de eventuell hinner gees, wéi s de sees, wou s de net kanns ausstoen. Aus Begrënnungen wous de et mol net kanns soen an da gesäis se live an da bass de Hm, Ass cool. dat kléngt vläit awer net sou Ja, schlecht. ja, ja.
Definitiv. Ech mengen, dat hat mer alleguer schonn, ne? Jiddwereen huet seng Haass-Band, also aus komplett idiotesche Grënn. Ech hunn ëmmer all Band mat Blastbeats gehaasst, mee ech hunn Children of Bodom gelauschtert wéi ech weess net wat, Oh, den Hypokrit.
Ja. Déi si voll Blastbeats, mee ech wosst halt net, wat Blastbeats sinn, mee ech hunn eng Kéier héieren, datt een dat haasse soll. An dann hues de halt esou eng Band koll virgeschloe kritt, oh, déi Blastbeats, jo, ah.
Ja, dat ass. Dat ass den Niveau, mat deem ee sech do mat sech selwer ofgëtt. An. Ja.
Ja, dat sinn déi klassesch Klischeeën. Ech hunn Enter Shikari einfach och mol 2012 ugefaangen aus Prinzip ze haassen, well se Dubstep-Elementer dran haten. An irgendwann eng Kéier, virun zwee Joer, hunn ech se dann emol erëm gelauschtert an ech war esou, Ah, ass jo am Fong guer net esou schlecht. An dunn hunn ech déi all gelauschtert vun hinnen, déi ech schonn kannt hunn, déi ech gefeiert hunn. Da war ech esou, Et sinn och esou Dubstep-Elementer. Bass du domm? Jo, also dat.
Dat ass den typesche Klischee halt, wou ëmmer erëm gären opkënnt. Et entwéckelt ee säi Goût och an déi irrational Begrënnungen. Et ass ee edgy a cool, wann een eppes net gutt fënnt. Jo, dat flitt alles ewech an sou kucks de d'Concerten dann och mat e bësse méi anescht an da gesinn ech och firwat dass warscheinlech puer Leit gäre Pleasing erliewen, och am Kontext vun engem Metal-Concert, well mir hunn zwar Fender-Instrumenter, mir hunn just 6 Säiten, 4 Säiter Bass, mir sinn net super erofgestëmmt, mee iergendzwou, et ass einfach, de Feeling ass awer iergendzwousch vergläichbar. A wa mer probéieren heavy ze ginn an eng déck fett Null um Bass spillen oder op der Gittär. Eng déck fett Null. Och wann et just e Ree ass a keen Sol Null, also mat 9 Säiter, dee kënnt awer dee Moment relativ zu allem wat virdrunner gespillt gouf heavy eriwwer. An dee Moment fanne kann ech et novollzéien, dass een och als Mënsch dee Metal lauschtert gären dat do lauschtert, well du hues halt, Eng aner Bassline, mee d'Dynamik an d'Variatioun ass awer och ginn. Jo, dat stëmmt, dat stëmmt. Ech mengen, dat ass och, dat ass och mega, mega wichteg. Ech mengen, dat beschreift och dann nach eng Kéier dat, wat Pleasing als, a sech als Beruffung geschriwwen huet, wat se maachen halt, ass dat, dat vun deem enge Moment ultra-doucen an dat, mega dekadent dann ze goen an erëm zeréck ze kommen, ech mengen domat kanns de natierlech och der Leit iwwerraschen, positiv iwwerraschen an esou wéi ech positiv iwwerrascht gi sinn, ech soen et erëm an jo dass, mee wa mer elo souwisou schonn. Well mir ginn esou lues awer Richtung Schluss schonn duer, da kënnt natierlech déi, déi Fro, wa mer scho bei Favorite an Hate Bands sinn, wat, wat sinn dann Är local, fänke mer mol bei den local heroes un, Leit, wou s de esou géings soen, ech kucken dorop an ech huele mer do e Beispill? Ech fänken un, ech fänken u mat local hero, well ech hunn erëm eng Band, Rem entdeckt, si sinn allgo ultra fäin, ech hu se iergendwéi ni gelauschtert, ech weess net firwar, och well ech einfach sou am Stereotyp vum Genre iergendwéi fest hung, an elo hunn ech se rem entdeckt Feradur mat hirer leschter EP, den de Xavier weess wéi Lidd ech mengen, wéi en Deel vum Lidd ech mengen, Tetsuo heescht, Tatsuo, Tetsuo dat Lidd, Tetsuo, an ech feieren dat Lidd esou krass an ech sinn iergendwéi grad erem ultra um Hype. Mee ech mengen ech hu si nach ni, oder vläit eng Kéier live gesinn, ech weess et net. Du hues se doudsécher live gesinn, well mir hunn 2011.
Euh, jo, voilà. Dowéinst, also, nächste Concert muss ech awer definitiv kucke goen. Ja, ech menge si sinn och elo erëm äh, aktiv mam äh, PDP ass jo rauskomm. Ech meng dat net Joer virdrun ne? Äh, jo, déi war mengg 2020.
Ja.
Meng ech.
Ech meng sinn awer erëm fläisseg Jonge, wann ech lo rezent richtig gelies hunn. Mo kucken. Si sinn ëmmer fläisseg. Ja. Sovill mat hinne gemaach.
Et leeft ëmmer eppes bei hinnen. Vläicht och Minuj an esou, Feradur Crossover, hm, dat ass och eppes. Ah, Spoiler.
Ja, ja, ups.
Wie weess.
Spoiler. Spoiler.
Äh, a Kesa, wéi deng Local Heroes? Ma, ech hu mer geduecht, ech beäntweren d'Fro einfach just hallef, well dat esou gutt geklappt huet, dee ganze Podcast bis elo. Ech hunn mech ëmmer laang gefrot, wann ech gefrot gouf, Wou sinn deng Inspiratioune vum Bass? Firwat schreifs de de Bass esou, wéi s du e schreifs? Firwat spills de dee esou? An ier ech Bass als Haaptinstrument gespillt hunn, hunn ech am Fong just heiansdo Bass-Parts geschriwwe fir Bands, mee ech hunn awer och Bands opgeholl. An do war eng Band, mat deenen ech geschafft hunn, dat war déi Cypher. Um, mhm. Ech hun dem Bassist einfach beim Ophuelen nogekuckt an ech war so hä Dierfs du dat? Kanns du déi Nouten do spillen um Bass? Dierfs du lo hei eng Oktav spillen? Dat mëcht dach keen. An hien huet äh, mat do äh, Saache gewisen a gesot an
Lunech Du wars geflecht. Ja, ech war ech hun zréck geduercht, well den ass lo also mir hunn es fir e puer Méint rëm rëm gesinn. A lo hu mer reegelméisseg esou e flotten Owend zesummen oder esou a mir schwätzen. Ech hu esou, an dunn ass mer dat bewosst ginn, dat ass och, fir mech ass de Local Hero déi Cypher, well heen entspriechend mäi Bass-Stil geprägt huet. Well soss wéisst ech net. Et gouf nach eng aner Band, mat deenen ech geschafft hat, dat war Plague Wielder. Dat ass eng Doom-Band gewiescht an. Jo, deen huet am Fong mech och do schonn e bësselche sou op d'Idee bruecht, sou, ah, bass es guer net sou langweileg. An.
Dat ass, jo, dat ass och eppes, dat däerfs de net haart soen, ne? Fuck, du hues et an engem Podcast gesot. No, elo ass et geschoss, elo kriss de Hate-Mails an esou. Cancelled.
Bass ass mega langweileg. Da spillen se halt zu zwee, wat soll ech da soen? Oder so.
oh, alles scho ginn ech mengen. Also ja si hu Konzer zu zwee gespielt. Ja, ja. Ich ja.
Den, ja. den Soundcheck gekuckt an du sinn ich gang. so guten äh, Mënsch war ech. Komm méi déi an kom sinn. Mega.
ja.
ja. Ähm. Okay, da soll ich mengen äh, oder willst nach ab so genug geschwar nee, also, ähm, okay, main local heroes an an engem Sortilège. Schon dous ees nuss gelun he. Ja, Moment. ma, ma lues, ma lues. Patrick seet lo mol näischt méi. Nee. Dass geäntwert ginn fir hien. Ech spoileren elo net.
Ähm, wou ech, also bei deem ech och erop kucken an och bëssen als Motivatioun huelen fir de Wee, äh, wou ech selwer wëll huelen fir Pleasing, ähm, dass Twiz. Ähm, Jo, den Tun Biwer ass och, mécht och Management seit engem Joer bei Pleasing mat Two Steps mhm. Twice. Ähm, an den äh, de Jan an Chadi hunn och ähm, hunn och d'Video gemat deelweis fir fir Pleasing. An dat war och also vun der Musik och so, seit, seit langem schon. Dat hicht fir mech Tuis. Mutiny an the Bounty dat zielt och natierlech fir mech sou dobäi, mee vu menger Zäit a wou ech sou komplett materlieft hunn an och bal all Concert gekuckt hunn an CDe kaf hunn an se och genervt hunn am Fong war Twice.
Ech kann dat verstoen mat deem genervt. Ech hat sou eng ähnlech Band wou ech Nogedackelt sinn. Dat gëtt et zwar haut net méi. Dat war Eggs in Fairies.
Och all Concert gaangen. Dem Kevin, deen nach dem Mallen, deen op de Gittar Part hat, Lead Guitar hat, jo och all zweeten Dag ugeschriwwen. Also mir hunn all. Eise Fanboy matgemeet gell. Ah, ech mech ëmmer dicker lang gefillt als Fanboy zu Lëtzebuerg. Nee, nee, nee, nee. Ech kann dech berouegen ne cool. Lo am Podcast muss so ass dat nach vimi schlëmm ginn, well well well ech lo och nach schwënne zum aner Relatiounen kréie mat de Leiit méi. Äh, natierlech wanns du de Leiit Apps gëss dann. oder probéiers eppes ze ginn, se hinnen entgéint ze kommen, da kommen se och gären zeréck an da bass de awer iergendwou ënnerlech bass de sou, oh yeah, mega gäil. Ja, ja, an okay. ass d'Feier erëm entflaamt, gell. Das kann ech komplett novollzéien. Ass genau, also ja, ass am Fong genau dat geschitt so mam, mam, mat Toys a mam Tun. Ähm, dat heescht ja, et ass net schlecht Fanboy ze sinn oder Fangirl. Et huet och seng gutt Säit. Mir dues och nach kuerz ech erwähnen dat nach ganz kuerz an ech mengen da ma mer da ma mer e Stréch hei. Ähm, Du hues selwer Mutiny on the Bounty gesot an dat ass och en Aspekt wou mir um Concert opgefall ass. Deng deng Guitar Parts eronnere mech deelweis, ech wëll net soen vill, mee da ass awer schonn eng gewëssen Inspiratioun vun vun de vun der Guitar Parts hier wou s de vu Mutiny geholl hues. Oder ieren ech mech do? Nee guer net, guer net. Dann ass gutt. Also zumools vum Sound, also musikalesch gesinn ass et ze schwéier iergendwéis probéieren nozemaachen wat si maachen, mee esou also vum Sound hier, Texturen an sou definitiv. Jo voilà, dat ass also de Sound, wéi deng Gittar eriwwer kënnt, wéi de Setting ass vun haaptsächlech Salo der Gittar. Dann dacht ech mer, ok dat do, dat do ass Mutiny, dat hunn ech menger Fra och gesot deen Owend, sot se, ah jo effektiv, wann s de e bësse méi genau hikucks. Mee bon, dat ass jo och dann eng gutt Saach an deem Fall, ne? Natierlech. Lescht Fro an dann hu mer et. Wat huet Pleasing geplangt? Wat kënnt vu Pleasing an deenen nächste Méint, Joren, Joerzéngten? Wou wëllt der hin? Ass eppes geplangt? Patrick.
Patrick.
Mir hunn mol elo, wat als nächstes kënnt, kann ech och schonn gären erwänen, dat ass de League-Projet. D'Ligue Hygiène Mentale ass eng Organisatioun, déi Therapien ubitt, e bësse Suivi ubitt no enger längerer Psychiatrie-Zäit. A mir hunn eis zesumme gemaach mat der Ligue, zesummegesat mat der Ligue, mat engem Projet, datt déi Leit, wou bei der Ligue ageschriwwe sinn, sech bei deem Projet kënnen umellen. Dat ass Write a Song with Pleasing. An sechs Participanten hunn do matgemaach. A mir haten dann 6 verschidden Sessiounen bei hinnen, also bei der Ligue, wou d'Leit dann komm sinn. Mir hu Saache gesammelt, mir hunn geschwat an dann esou Klengegkeete opgeholl, wéi zum Beispill mir haten eng Kéier esou, also entre guillemets, e Spill gemaach, dass jiddereen säin Alldag opschreift an dann dat virliest an dann déi eenzel Sätz erausliest. An dann hu mer dat esou zesummegepecht, wéi eng Geschicht. ze schreiwen an dann halt och déi ganz musikalesch ronderëm. An da si mer och zwee oder dräi Mol an de Studio gaangen, hu mer dat zesumme mat hinnen opgeholl, also Perkussiounen an Piano an esou Saachen. An dann ass dat Lidd entstan an dat Lidd kënnt am Mäerz raus, Schluss Mäerz, natierlech mat enger ganz klenger Doku, also Doku, ganz klenge Video, wou e bësse weist, wéi esou eng Studio-Session war. An jo, dat ass mol esou den nächste Projet, wou kënnt. Dono ass alt, mengen ech, brauche mer och e bëssen Zäit, fir eis erëmzefannen, musikalesch wéi och soundméisseg an och d'Iddie konzeptuell an dat Ganzt ronderëm. An jo, dat heescht, elo maache mer emol e bëssen e Retreat a probéieren eis. A sech selwer.
Genau, genau. Probéieren dat e bëssen ze updaten, de Feedback unzehuelen an e bëssen innovativ probéieren ze sinn, nodeems datt mer den Album erausbruecht hunn.
Fannen ech gutt an ech menge mat esou enger gudder Ofschloss Situatioun kann ee jo scho bal nëmmen ophale geniessen. Bon ech ech ech soen op jiddefalls e grouse Merci un iech dräi, datt der dobäi waart an datt der iech Zäit geholl huet fir fir hei matzemaachen. Et war mega och bëssen halt, Natierlech iwwert iwwert är Erfarungen an an der lëtzebuergescher Zeen, ob et mat Pleasing ass oder mat de Bands virdrun an och e bëssen är Ansiichten, wéi där mat deem Projet do ëmgitt. Mega! Ech sinn total Feier a Flam an ech kann net kaum erwaarden, bis vun do rëm eppes Neits kënnt. A mir wäerten dat och fläisseg sharen. Also Enn Mäerz hat der gesot, ne?
Enn Mäerz, dat wäert dat wäert ganz vill vertruede sinn. Jo. Ech bedanke mech bei Iech. Ma zeréck, villmols Merci fir déi Invitatioun. Merci dir.
Absolut gären an ech hoffen, datt mer eis vläit eng Kéier hei erëm héieren. D'Dier ass op. Cool. De Gilles vu Kaméidi seet op jiddefalls Merci fir d'Nolauschteren un jiddereen dobaussen an nach eng Kéier grousse Merci u Pleasing an ech géing soen, mer héieren eis geschwënn hei. Allez, haa? Yes.